Gacũnga mũhera, gacũnga mũhera, gũcũnga mũhera nĩ kuga thank you very much atĩ nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndagũcũnga mũhera, nĩ ndacũnga mũhera. Kũrĩ andũ maugaga gũcũnga mũhera atĩ nĩ kũhoya ũrekeri. Gũcũnga mũhera nĩ gũcokia ngatho na Ngatho nyingĩ mũno mũno mũno mũno mũno mũno nĩ ũndũ wa gũtũ kũu gwaku, tondũ gũtũ gwaku nĩ ũndegagĩra gũtũ. Ũguo nĩ thengiũ nĩ gũtũ. Ngacoka ngacokeria mũthuri wa kũrĩa Kariakahũngũ, kũrĩa Karĩnduthi. nĩ tondũ wa kũndaũrĩra kaũndũ ndĩreciragia kaũndũ kau mũno mũno mũno ngageciria reke ngwĩre tondũ gwitũ gwĩtagwo ndefu ndĩracũraga njugaga gwitũ nĩ gwa caitani. Ndacũraga njugaga gwitũ nĩ gwa caitani wawerũa nduthi nĩ ndacũnga mũhera, wawerũa nduthi nĩ ndauga thengiũ very much nĩ tondũ wa kũndaũrĩra atĩ gwitũ ndefu.

Nĩwona? Nĩkĩo metagwo Nakuru ex-freedom fighters organization. Yes, gacũnga mũhera mũno mũno mũno mũno mũno. Ngauga thank you very much Wawerũ wa nduthi. Ndacũnga mũhera kwĩ mũthuri ũngĩ wĩho mũrata wakwa o kũrĩa karĩa ka hũngũ wĩtagwo Karũgũ wa Mwangi. He, very much ngacũnga mũhera ũcio mũthuri. anyitĩrĩire mũno wee, na mũthuri ũngĩ wa kũrĩa kũrĩa Mũrang'a wĩtagwo Maina, Maina wa Mwangi, onake thank you very much ngacũnga mũhera ngauga thank you very much ngauga nĩ ngatho nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra, ĩĩ tũgacoka tũgathiĩ tũgathiĩ tũgathiĩ tũgathiĩ. harĩ mũthuri ũngĩ nake, ĩĩ mũthuri ũngĩ nake mũrata wakwa mũno, mũno mũno mũno mũno mũno, mũtonyi wakwa, Ngai akũrathime, we wandonyire ndũgĩra, Ngai akũrathime, na harĩ o mũndũ ũngĩ nake watũmire menye kĩrĩra, onake Ngai amũrathime, thayũ, thathaiya Ngai thayũ, ndĩna ngatho nyingĩ mũno, ona no harĩ mũndũ ũngĩ ndĩtanagia nake, rĩu angĩtwo ngoro ya Shilo, we. ũcio nake mũhiki reke ngwĩre ndacũnga mũhera ndauga thank you very much nĩ ngatho wanjirũ. Wanjirũ nĩ ngatho nĩ gũtũma njĩtwo mũthuri nĩ gũtũma njĩtwo ithe wa twana. Hĩ we Ngai akũrathime mũno wanjirũ God bless you my sweetheart wanjirũ wa gathigia. Wanjirũ wa Gathiia God bless you so much. Mũthenya ũyũ nĩ wa gũcokia ngatho ona kũrĩ cambĩki ciothe ciakwa. He, niĩ ndĩ macambĩki maingĩ mũno mũno mũno mũno mũno mendete nyĩmbo ciakwa. Maga subscribe to my channel ya kũrĩa YouTube, to my YouTube channel. Mũthiĩ na mbere na kũ like na kwĩrorera Mũthamaki gĩkũyũ Doctor Gathemba ndĩna ngatho nyingĩ mũno mũno mũno mũno mũno yani nĩ ndacũnga mũhera. Thengiũ nĩ gũtũ, thengiũ nĩ gũtũ, thengiũ nĩ gũtũ, thengiũ nĩ kũni understand. Ona nĩ thengiũ mũno mũno mũno kũrĩ arĩa manyendete. Arĩa mathũire tigana nao, niĩ ndihoyagĩra thũ ciakwa. Hĩ! Hoere thũ? Acio mendaga ngue? I can't pray for my enemy ndingĩhoera thũ ciakwa. Mũndũ wothe ũnjohaga, we ũnjohaga we, Ngai arokuona na akwanange. Ĩĩ, niĩ reke ngwĩre. Ĩĩ niĩ ndikwenda kwarĩrwo metha na thũ ciakwa, nĩ njarĩrwo metha na arata nĩgetha tũrĩanĩre nao. Atĩ metha yaragwo harĩ na thũ we, niĩ hakwa nĩ yarwo na hatarĩ thũ, ndikwenda thũ. Thũ reke ngwĩre enemies are very very bad na ngacokeria ngatho mũthuri wĩtagwo wakiri. Gakunju, God bless you wakiri Gakunju na Njoroge wa Kagiri, God bless you so so much na no kũrĩ angĩ tũciaranĩirwo nao, my brothers and my sisters ndamũcokeria ngatho and my dad ndamũcokeria ngatho nĩ mũkoretwo mũkĩnĩ support in everything, in everything. Gũkũ mũciĩ-inĩ support ingĩbatara kĩndũ gaciringi gĩkoo itarĩ na gaciringi my brothers and my sisters nĩ mũndeithagia may God bless you so much. Ũguo nĩ ngenaga mũno mũno mũno mũno ona ũrĩa wanjiarĩire mũtumia wakwa God bless you so much ũrĩ harĩa ũrĩ. Na ndingĩriganĩrwo nĩ maitũ, maitũ nĩ akomire no Ngai angitagĩra. nĩ ngomi njega, ĩ hau ũkomete ũkome kwega kuraga, werũ wa mũkaga ndũkariganĩrwo nĩwe, na ndingĩriganĩrwo for the support ĩrĩa ũnĩ support aga, andũ aingĩ maugaga atĩ ngomi nĩ ciakomire atĩ itirutaga wĩra, ũũ my mother. Anakuwaga anani support in everything on a kafuli. May God bless you my mom. May God bless you Joki. Ngai akũrathime maitũ. Ngai akũrathime maitũ mũno mũno makĩria. Ngerekana one ngomi icio ingĩ citũ. Onacio Ngai acirathime. Kuma o hau nginya o mũkũrũ-inĩ wa Nyagathanga. Thengiũ mũno, thengiũ maitũ, thengiũ a guka, thengiũ a gu, Agu na agu, inyuothe, thank you very much. Ũmũthĩ nĩ gũcokia ngatho, ũmũthĩ nĩ gũcũnga mũhera. Nĩwanyita? Ngwendaga ũnyite kiugo kĩu, gũcũnga mũhera nĩ gũcokia ngatho. Thayũ, thathaiya Ngai thayũ. No twathoma kaũndũ kegiĩ gũcokia ngatho atĩ nokuo gũcũnga

Ngenaga mũno nĩ ũndũ waku. I'm very happy because of you, because of you, yeah. Nĩ waigua? Nakuru ex-freedom fighters organization, I'm the one. Mũkĩririkana ciana cia Mau Mau, please do put my name there nĩgetha o naniĩ mũndirikanĩre ho. My guuks alikuwa Mau Mau, my dad

mahiũ maitũ thaaĩ, ng'ombe citũ, mbũri citũ ciothe thaaĩ, thathaiya Ngai thaaĩ, ndakena, ndakena, ndakena mũno. God bless you. Ngai amũrathime, Ngai amwĩke wega. Ndarĩ ũhoro wa Mwene Nyaga, amũrathime, amwĩke wega, na mũririkanwo nĩ maithe manyu, ngomi cianyu icio ciakomire tene imũririkane. Thaaĩ thaaĩ, thaaĩ thaaĩ.